Apwoyo tutwal apwoyo tutwal amoto dano weng wun wutye ningo an atye maber yelle aye dwong en gin ma pire tek pi kwo eno apwoyowu again gin ma tyen atamo ni kong atem lokone calo an. ladit onen ka atem kong loko ne onyo nongo bene adwoko peny bene bot wun woko kunu pingo mono kong apoka poka kit me bedo ki lim tye madwong tutwal bot wang bulu nyo ni wang yut. Gin ma an nongo atamo pien ni pe in ico tin inongo in tye lalonyo pe ka mano gini weng cakke ni tic matek ki diyo cwiny i kom jami ma itye kwede pe balone nyo ni weko aa ki bodi ma dong nongo pe i bodi wan bulu gin ma an aneno ma tye woko ma dong dwong tutwal en aye obedo koko, koko can, can ma wakoko-ni pekowa tye ni lagame peke, lagam enoni peke wiya pe oye i kare ma an adongo an kono adongo pania.

ma in tye kwede mabeco ma romo konyo in. Bino nongo in itye ka tic matek, tic matek enoni pe ni inongo gin madit kit ma in imito kwede ni lawang acel itiyo. inongo moni kit ma in itiyo kwede ni ka dong inongo ma pire teke ngo neno ni igwoko maber gwok maber eno ni tye iye diyo cwiny myero idi cwinyi imede ki bedo ki gin ma in inongo ni ci igwoko bene tye. Wek diki maca ka in ibinongo mukene, bamme dong medde i kome. Ineno? Jamine tek. Wan i cawani watye ka koko. tutwal wan bulu wa ki ludito bene ma guteggi ma giloyowa nyo lunywalwa mukene ni ma nongo dong bene gucako nongo con yelle con ma wan pud wapeke ci wanongogi iye gin bene gitye ka kok ci dong ka gin kok tam ango ma bino i wiwa wan lutino? tam ma bino dong romo bedo dwong ni ka dong gin kono kok in dong manyen ni kono macalo latin itim dong ngo? En lapeny eno ni aye tye ka yelo wiwa tutwal ci macalo an An pe aromo ye ni anongo lanywala ki nywali caro pien wan weng we believe ni caro wa tye kono dong caro mukene nongo itye i ye ci dong dongo lobo dong obino onguko wu anguka kenyo ci dong wudongo dong meno bene dwok pwoc. Ento wan pole mukene ni wa a ki i caro ka ma nongo pud tye pe odongo tutwal ci dong mitiwa waa wabino ka ma nongo odongo tyen lokke tye pe ibin ni imaro ka maleng. Yub megi bene obed maleng kadi wa ki i gang kunu in iromo yubo megi bedo maleng wan wabino i dye taun i centa nyo i citi nongo ibedo ki tam ma kwiri tam ma kwiny ineno itamo ni a acito ayeny tic i cawa ni ka imito bedo ngat ma cwinye tek ka dong inen ce kwan dong pe dong in ibino ikwano mm tyen lokke ni odwong pingo pe ikwano? mukene en lunyodini nongo pe gubedo ka yelle con ka tic matek ki diyo cwinygi ki gwoko gino moni ma nongo gin gitye kwede-ni nyo nongo bene gubedo kwede ci dong en diyo cwinygu ci olannyeo. wan wangeyo botwa kany tutwalle kumalo me Uganda kadi nongo bene itye kwede ma itiyo ayeleyele obedo dwong ci jamiwa bilalo ci dong en kok enoni aye pe dong wabedo ka durone cawa weng wan ma watito-ni dong myero wacak kit ma dong nongo kwo tye ka cito kwede. Wacak ki kenyo aya, wan moni ma wadongo pa nino ni dongo pa nino iromo dongo pa nino ma tyen lokke dwong. Dwong ma dong nongo pe titte, mukene peko, mukene ayelayela, mukene nongo bene dong en otimme mere ka mano dong inongo itye pa nino ci dong myero ka dong in itye ka dongo ibed ka winyo pwony ibed ka winyo pwony ma romo yabo wii weko olo oto kit ma nongo yam kineni kwede-ni. in dong ileo ki kenyo dong ibino i level mapat me neno ci i kom lok enoni ada awaca ni en itiyo matek ci en ki tic mateke ni en an dong aneno kit ma en tye kwede ni. ci iwacca ni, 'An dok ati matek akat ka ma en itye iye-ni. Wek diki maca lukwayona kit ma an abedo lakwaro en-ni nyo lutinona gubin dok gunong kit ma an atye kwede pat ki kit macon. ma nongo gin gitye iye-ni. Oweko dong awaco ni pingo wakok ma wabako dogwa tutwal i kom can ma tye ka yelowa? Labongo oyenyo lagam pa can enoni. Ka ia ki gang icito i kin luwodi, aa jal, an dong ape oweng. gino mo keken pe ento ma in dong itye ka koko ni yeny lagam do wek diki pe dok ibed kit ma tin itye kwede ni ineno ka in imito ngeyo ni gino moni rac ba tem kwedo gin eno ni mono bedo nining ci ibiniang ni gini ber rac ci dong ka rac myero itim nining wek iwek rac eno nio inong ber ineno inong ber ci gin ma tye wamako tic matek, watiyo matek ka inen inongo gino mo gwoki ka igwoko di cwinyi pe bed ladoge ki laa. aa abito imanya dok anongo ibal oko pwam pe itamo ni diki imanya myero dok inong gin mapat ki ma inongo tin ni wek imed ikome obed tye ci ada Lubanga ki tek ticce oweko wan jo mukene mono en adwoko pwoc bot Lacwec. omiyo komwa pe wac an lunywala pe gubedo ki lem mono kom lok ada adongo pa nea gang pa mamana gi adongo latin kic ento awaco ni no kic ocake con ma an bene apeke. Ci en lok pa kic eno ni pe myero abed ma en ni aa an latin kic aa an gin na mo peke nyo gin pa lunywala mo peke nyo gin pa lugwok an ni mo gubedo peke an aweko mere ka kenyo an awaco ni no Lubanga in wek wiya oti konga bed yot acak ma ka mega ineno. Weko ca mukene latin kwo ma latin kwo bedo pat ki kit kwo ma lanywale okwo. Lanywali romo kwo kwo moni ma nongo yang gukwo, kwo moni ma nongo tye kwo ma piny ma nongo kiwaco mere niya kwo ma goro Ento in latin koni ka in iketo wii keno ci adam wii obedo kwiny ci itiyo matek inongo ni in latin dok i lunywali gubedo i ot lum kinywali i ot lum ento ki tic pa Lacwec in dok koni dok ibibedo wa ki i ot bati daki maleng. nongo idiyo cwinyi pe ibedo ka tamo gin mo kara angec keken ineno anyim pe ibedo ka koko can elele elele labongo oneno ni inong lagamme watiyo matek wadiyo cwinywa i kom gin ma watye kwede. wagwoko maber wek ma idiko inongo ni obed pat ki ma inongo tin ma diki ma ca ibinongo ne ni bene dong bamme abama medde ameda ci koni ma olo to in bene dong ma giwaco ni twon gwok pe ngweco mwaka pyerangwen onyo forty days ka koni bibino ka romo. Nongo iguro dog jami mo ma olo to iwaco ni, 'En ma an yam atye buloni ba, ma yam ayot-ti, aketo wiya i tic ki tam matut, ci dong en adwoki ne en. Alego bulu luwota, pe wabed ka neno goro pa lunywalwa. pe wabed ka neno kwo ma goro ma yam ma angec cani, wabedo ka neno gin ma koni bibino mabeco makato kit ma watye kwede i cawani ki dong ma watye kwede i cawani nen bene ni irwatte ka mo itiyo matek wek dok pe inen tutwal i cawa-ni pe kicoyo i nge dano ni eni latin pa lalonyo, eni latin pa lacan. An pe abiye bwolo pa ngat mo ni aa, wena eni ineno ni kato ni ba? Aa? Latin pa lacan, eyo iwaco ni latin pa lacan, can-ni wek obed can ma okato angec, gin ma okato angec. An amito ayelle matek ka mamana pe obedo i citi ki woragi an myero anen ni atute tutwal abedo i citi. Ayelle bene awot i lobo mapadi padi, ayelle arwatte ki dano mapadi padi.

pe iye ikanne oo irwakke oo piny i nino mo acel ka dong ma giwaco ni agulu dong odiyo taci nongo dong paka mitte ni myero ilok en dong ibiye ni oo onongo myero kara acak kong con. wek angiyo ki cung i kin dano, angiyo ki dano mapol, angi ki kaki mapol, awot bene i lobo mapol wek anen jami mapadi padi maraco mabeco ma nining pe dong ni aa in mere i caro kunu kiwaco ni wan wakwo ki pur en pur ne bene kong itam. pe ni en ki cingi in keni acel iya ki wa i cingi acel pe otimo gin moni ludito owaco iya in ki kwerini ni acel i kor cawa ni ba nen ni itiyo matek ibedo ki gin ma konyo kori ka dong iwaco ni tin pur gin ma konyo kori nongo tye. ka ciling ci ciling, ka dyang ci dyang, ka imito twakta ma itye ki cene ma pud megi peke ipango. En eno aye pur moni ma kiwaco ni kwanyi-ngu ki ka ma in itye ka nene itye iye ma dong inongo ni in pe iporeni teri malo ka ma dong in bene inongo ni aa iye. dong apore ki ka kany. Ineno? Co watiyo matek pe wanyongnge nyongo kom nyo ni nyaye lewa col i caa-ni dong lubo kita dong ka moni ma in idongo iye nongo ni ibwone tutwal a ngati dong obwone bwone mo ee aneno ni gini pole kare weng bino i diyo cwiny. Kwo maber inongo ka cwinyi tek. Ka mitte ni igo got ma inongo ni wel got ber ka moni, go got kadi cwinyi tye ka tal go pien ingeyo ni i agikkine ibinongo gin ma imito ni bidiyo cwinyi, ebigwokone. Eeh, lero mamana mo tye kaca.

ka akato i kin dano nongo i meno pa dano ni weng nen calo gitamere pe dong gitamo ni anyeri mono otim maber calo ba en ki tino ni ni kineno mere ni ganga joni nen calo otim maber mada wapi en Adam. Lutwa i kare ma atye i cara kwan abicatte ki moo tara awinyo ma en cupa eni cupa en ma kiwaco ni five hundred mililita ni acako kwede arye adek latin awobi kono tye ka cato ten lita ineno wa jami catane weng tin pud agwoko tyer.

adiyo cwinya pe akwo ni aa kong gibino gimak calli amaka calo itye i kam ya nongo eh ka kiket ma in bene pe iniang ni aa jal waneni do waneni tye i yutub wek in inge ni in adam wi aye wek itye kit ma itye kwede ni jo mukene ni ba ka guneno itye maber wek gibino i ngeti mukene ma nongo gwok gunongo ki bot lunyodo gi gin bene gitye ka medone ki adam wigi ni gimito bedo i ngeti ya ki bolo boko i komi wai latin i wiye tiu bed mere ka duru lok aa cal an do atimara rac ma an do pe angeyo gal omyero kong wai okonya do. onyo goyo cim ma dong rac loyo wenge cawa ni cim aa omera aa jalo agoyo cim me legi ka ikonya do inonga gin mo, mogo bene bip piny ba bip piny in dong itamo ni aa ka ago kong adwoki aa onongo amito leki. In dong macalo in ngat ma wiye tio, iwacce bene maber ni ba, wek kong aket wiya i keno, anen ka aromo yelle, ci dong adugi lagammi-ni. Eeee aa! Bipiny ca dong ibiye ba, bedo wai dong iwaco ni kwora adiki. Co i agikkine. waweko cac waweko cac waweko wac kom waweko koko an pe aye ngat ma onen can i kome anena bedo ni ma twal ka iweko inen can anena ni ki i koma eeh ikuro paka itii. an angeyo ni an lacan ento par ye obinen i koma abiyelle ki kerona weng ma ka adonyo i kin wegi ma giwaco ni aa joni aye ba eni aye dong famili maber aa lutino eni ryek mada kono ngo jalo abicwinyi smartness mo abedo i kinwu kunu wubikwano wa marom wek gin ma dong wubinyuta ka maleng ica me bolo ka dong gin ma imito bolo motgi nyo ngo ngongo En omoni ma tye kene ma naka akwanyo capacity na dong en nung. Jalwe, apwoyo tutwal. Ajingo cwiny dano weng kakana. Luo, wuwiny leb. Wawek anywa. Eni awaco ni anywa, wawek anywa. Mere me yelo wi jo mukene ni. Pien in ba inen dong ka in dong idwogo ngat ma. ticci dong inongo ni obed mere lega lega lega ca weng ki weko yom yom yom ic a ki i ojoga ka in itye ka tic matek an aneno ticci tek ka atye ki kero mo ma angeyo ni wiye moni dong atyelo kodi ya pien angeyo ni in latic matek Ento ka kowa jo mukene bene dong giwaco ni eni ka amiyo cente cani gin ma awaco ni otim kene kwak obibalo oko ni weng pe dong angeyo gin ma ibalo kwede in aye ingeyo apwoyo bulu bal gwokwu.